Türkmenistanyň başga bir raýaty Stambul howa menzilinde kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ýigrimi ýedinji martda Türkmen Helsinki fondy habar aldy. Kömek ediň, ýagdaýdan çykalga tapyp bilemok. Birnäçe günden bäri howa menzillerinde ýatýaryn, hiç bir ýurt meni kabul etmeýär. Iki günlük Türkiýeden Ukraina geldim we şu ýerde Lwow howa menziline çykalga tapman otyryn. Türkmenistanyň howpsuzlyk sebäpli adynyň doly tutulmazlygyny islän ýigrimi bir ýaşly raýaty OÇ, Türkiýede wagtlaýyn kimlik resminamalaryny uzaltmak üçin iki günlük Ukraina, soň bolsa Türkiýä gaýdyp barmak kararyna geldi. Emma Lwowdan Stambula uçar gonanda ýaş gyz ýene Lwowa deport edildi. Bize berlen maglumatlara laýyklykda, on sekizinji ýylda Oçe iş wizasy bilen Stambula bardy. Ýigriminji ýylda oňa inçekesel diagnozy goýuldy. Ýaş gyz türk lukmanlary tarapyndan bejerildi we lukmançylyk gözegçiligine görä, sekiz aýdan soň ol inçekeselden gutuldy. Onuň iş wizasynyň möhleti iki müň ýigriminji ýylyň mart aýynda gutardy. Şonuň üçin-de OÇ türkmenler üçin Türkiýä wiza talap edilmeýändigi sebäpli Stambuldan Ukraina çykyp, gaýtadan yzyna girmegi karar edipdir. OÇ ýigrimi ikinji martda bir gezeklik ukrain wizasy bilen Lwowa uçýar. Soňra ýigrimi bäşinji martda Stambula yzyna gaýdyp geldi. Emma türk häkimiýetleri OÇ-y serhetden geçirmediler. Ony bütin gün Stambul howa menzilinde saklap, yzyna Lwowa depor edipdirler. OÇ deportasiýa edilmeginiň sebäbini zordan anyklap bilipdir, oňa saglyk problemalaryň sebäpli diýipdirler. Ýaş türkmen gyz bejerginiň netijelerini, ähli lukmançylyk resminalaryny görkezse-de, serhetçiler öz kararyny üýtgetmediler. Görnüşi ýaly, ýaş gyz inçekesele uçran badyna ýerli lukmançylyk hyzmatlary ony Türkiýä girmegi gadagan edilen adamlaryň sanawyna goşupdyr. Öz gezeginde, ukrain häkimiýetleri onuň diňe bir gezek ýurda giriş hukugynyň bardygyny aýdyp, onuň ýene-de girmegini ret etdiler. Lwow howa menzilinde ony kiçijik bir otagda saklaýarlar, hiç hili kömek bermeýärler we howa menziliniň işgärleriniň aýdyşy ýaly, belki Minska ibermek isleýärler. Şu ýerde bellemeli zat, geçen geçen ýyldan bäri covid on dokuz pandemiýasy sebäpli Türkmenistana howa ýollary arkaly uçuşlar ýatyryldy. Häzirki wagtda OÇ-e degişli lukmançylyk hyzmatlary arkaly Türkiýä girmegi gadagan edilen adamlaryň sanawyndan öz adyny aýyrtmak üçin türk aklawçysyny gözleýär. Biziň watandaşymyz henizem Lwow howa menzilinde bolandygyny habar berýär. Meni, Dört gün bäri kiçijik otagda aş-suwsuz, lukmançylyk kömeksiz, arassa howasyz saklaýarlar. Maňa aklawjy we dilmaç bermediler. Adam ýaly ýatmaga ýa-da ýuwunmaga şertler hem ýok diýip, ol zeýrenýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy.